Te koro toku mātou māmā i te wai tamarikina mātou. Kia mahara koutou ina haere koutou ki roto te ao. Ko rawa koutou wareware, ko wai koutou? E mau ana koutou ngā toto o to koutou tupuna i a Kawiti. Mau tika tonu koutou i te ingoa to koutou tupuna. He tangata tino pono, he tangata tino kaha. Nga wa katoa pena mata, i a ia nei e korona au ki waku mokopuna kia kaua ratou i wareware nei. Toru tekau ma rima tau tenei marae a Tuana, konei. Ko kau matou kato matou ahau, waru tekau aku tau tenei wa. Ko hanga kau mātou haere i a ia nei ka whakaaro, o, me ako o mātou tamariki ki te kaupapa o tēnei whare, o tēnei marae. Kia kite tō pāpā i a koe i runga te pouaka whakaata ka rīngi mai ki a koe, ka mea, Ū! Kare a Leila, pai tō hanga, pai tonu ana tō hanga. Āe, tana pāpā aroha ana mai ana ki tana kōtiro, engari kore mātou tuku i a ia kia haere ki a Hīterairi. E noho tonu konei runga te marae, kia mōhio ki a mātou ngā mahi o te marae, ngā mahi o Ngāti Hine. Āe. Ngāti Hine, koe ki tērā? Koe ki Ngāti Hine? Um. Ko te hapū o wai, koe tō mātou tūpuna? Kawiti.
Āe, ko Kawiti. I roto tenei ao ko Kawiti te tupuna. Na wai a Kawiti? Hineamaru.
Na Hineamaru, ae. Ehai, wahine he tane? A, wahine.
Wahine, ae.
I noho i? Ki konei.
I konei. Kei ke tana, wai ra koe kei a tana wahi takoto? Kei ke tana wahi, ke ko, ke roto te awa? O Kaireototo te ana.
Ai. O Koripai tera wahi mo oh. te papako. Oh, um. He runga te poke, ke koa e runga te poke ra. Roto nga, nga rākau ra, ke rere takoto ana.
Kōrero mai hea? E āhei ana koe te kōrero o hea i karangatia ai ko te pouaka o Inea Māori? Ae, i tae atu hau i te wā e tamarikina mātou, māua ko taku hoa, ko Janie Heaney. Iwa waku tau taua wā. Ka karanga atu māua ki a Aunty Ringi, O, homai, he rāpiti tāna, he rāpiti mā. Pai koe kia tākaro māua ki tō rāpiti? Ī, hei tāna, Wa, kaua koutou, kaua kōrua e tuku ki a Oma, ka patua kōrua e hau i nā Oma taku rāpiti. Kore mātou e tuku ki a Oma. So, ka hou atu ki roto i te whare, ka riro te rāpiti nei i a māua. Tāe ka Peke te rāpoi nei, rāi ka oma. Hū, ka oma māua ko Hēni, e oma ana i runga te puke. Ina oma atu i runga te puke, ka huri, ka kake haere te puke, ka whara. Ai, kare, ko Annie, ko patua māua e Aunty Ringi. Rāi ka rere atu ki roto te kōhao nei, roto te whenua, ka oma māua, ora, aru ana māua i taua rāwhiti nei, ka titiro ki ngā tātā o te whare nei, ka whara. Hū, pai hoki tēnei wāhi mō te tamariki, wāhi tākaro. Kei tēnā māu e te wā e takahi ana te whenua nei ki raro. Tae ka tū, tū oho māu e nō, pōuri katoa i mua i a māu a. Tō te rāpati, rāpeti e oma tonu ana roto te wāhi pōuri nei. Ū, ka tū māu ka titiro, ka whakaro. Tae ka mea māu ara, Ui! Ka huri māua tāe ka oma māua e mōhio tonu māua kei roto māua tētahi wāhi kino hore kau māua e tuku ana roto tērā wāhi. Ka oma māua ina aue ana māua i te mataku aue ana e scream ana māua e rere mai a te pokera ko Crani te hanga nei Crani i rongo mai a māua e aue ana mataku ana koura āe aue tonu ana māua e mataku tonu ana kei roto tērā āua mataku ko hou kei roto i a māua ka mea mai māua E moe ana koura? Kaua rawa kore, ina mohea koe e tapu ana tetahi wa, e kaua rawa koro e haere ki rera. I hau atu maua te hanga nei, i hau atu maua ki roto te pouaka a Hineamaru, ke raro a te whenua. Ae, ke raro te whenua, ke rera katoa wana, wana toa, nga toa o mua no, ke rera kautia e, e.

Ka mea a Karani Te Riri ki a au, Tena, maire atu tenei ki roto te ara na ako koe to me pehea ako i a ia, me pehea te arahi a nga tangata ki roto. Taku kaha mataku te ki au, a Karemara, huu! He tahi raiti noina o te matou i roto te ana. Ko rātou e ako ana i a au, i a au me pēhea te mau haere e ngā tūrihi. Horekau au rātou i kōrero mai ki a au, kawe mataku, e pai ana i roto te ana, horekau he kī au i roto rā, pai ana engari taku kāmā, taku, oh, tino roa au, ka māia.

He tapu rawa nei. Nga puke katoa nei, nga toka nei katoa nei, ki pai ana i nga taputapu e ta mama ma. Nga koiwi o nga tupuna nei, wahi tapu. Ka aroha a Karani, Karani Te Riri, ka mea, Aua, mako tena whenua e tiaki. Kua neke mai to matou karaniki konei ka ka haka tuhia tetahi whare i o tera taha. Koe tene to ko te awa awa i haere mai a Hinemaru ma runga nga puke nei i Motatau. Ka kite nga mohi i roto te awa o Mohenui ka mea, Ooh te kaha nui o wena mohi. Nō reira tērā ingoa Mohonui. Koe tērā ko te wāhi tino tino tapu o tēnei whenua, ko, ko tērā Tokapiko, me ōna kohinga toka. Ka noa hine maritini tā, ko mātou ki tēnei tā, Ngāti Hine. Ko Ngai Torongareke tera taha kei Mohinui ae. E re nga tupuna kei reira a Torongare ke e takoto ana i raro iho, raro iho o Tokapiko ke huri ko Huripopo te ingoa o tana torere, koe tera ko te papa o Hineamaru. Ko ngā Pākehā o te kura raro nei, tō mātou whare kura, ngā Pākehā haere mai ki te tāhae ngā taonga a ngā pōrere nei, kore rātou e mataku i te kīhau nei, ko mātou kei ngā mea mataku. Engari ia tau, ia tau, ngā kaiwhakaako, o Māui rātou, Ko wehe atu ko haere ki nga hohipere. Tetahi tata pupuhi tana wahine ko Porangi ke nei. Mohina matou i tutu ratou nga taonga o nga toka nei. Ae. Ae hei. Ae mohio ana hei.
Kone no etahi atu ahuatanga, etahi iwi ke, ehara i te tangata engari i iwi ke ki kone noho ana.

E tana kei roto o Matawaia, kei roto o Motatau, o te ngahere o Motatau, kei reira o Kini ratou. Pa mai ki wetahi o nga tupuna, kua paake te ahua o nga patu paerehe ki wetahi o nga tupuna, he tangata ko Hone Kapo tana ingoa. Hore kau ki tēnei te rā, i ngā pō ko kimokimo mai ngā kanohi. Kei konei ana wērā iwi e, e noho tonu i waenganui i a mātou. Hore kau hakahoa ane a mātou. Kore mātou kite. Engari ko, ko tahi tangata kite ana. Tā Kawiti ko Maehi, tā Maehi ko Te Riri, tā Te Riri ko Tāwai, tā Tāwai ko Hau. Ko te ingoa tēnei marae ko Tāwai Te Riri Maehi Kawiti. I whakaaro mātou e te tuatahi kia huatia tēnei whare ki a Kawiti noa iho. Nō te hinganga o tō mātou pāpā, ka whakaaro te whānau, he aroha rātou ki a ia, ka mea, nō, hoatu te ingoa o tō mātou pāpā ki taua whare nei, i te mea tino kaha ia ki te hakatū tēnei whare mō mātou te whānau. Te kā tini o ngā mokopuna nei, hokihoki mai ana ki te kāinga. Ko Mateke to matou mama ka korero matou me hua me hakarapatana ingoa ki runga te whare kai ra. I te mea he wahine kaha ki te āwhina i a mātou i te wā e ora tonu ana, hange na tū ngā hui konei, ko ka hou mai a māmā ka noho i roto te hui, ka kite ngā tāngata katoa kei i a ia ka haka miharo ki a ia e kuia tonu, e iwa tekau ma toru ana tau ka hinga. E tekau ma ono mātou i roto o to mātou whānau. Engari tahi pipi i mate, mo noa atu, horekau au ki te taua pipi. I timata ahau i te kura i Waiumio i te tau 1943. E pakanga tonu ana te ao e tauawa, ne. Mahana au te wā ka tangi te haona i Kawakawa, he siren i reira. Rongo tonu to mātou kura, ngā tamariki i te siren nei e tangi ana, ko oma mātou, ko Takawa mātou pene, ko Peia wā mātou tēpu, ko oma mātou runga te whīra. I te wā e oma ana mātou i runga i te whiri, mimi ana ngā tarau o ngā pēpi, e mātou katoa, mimi ana wā mātou tarau, e karanga ana mai, the Germans are coming, the Germans are coming, oi wā, tino mataku tērā wā i te wā e pēpi ana mātou, tino mataku mātou. He wā tino kino tērā i taua wā. Taua wā e miraka kau ana mātou, e ara ana mātou i te haora o te whā, i te ata, Oh, ka haere ki te kura, ma, tino ngenge matou nei, te aranga o moata, te haora o te wha, ka moe ahau i roto i te ruma, hu, tetahi ra, ka meke te tipu e te kaiwhakaako nei, ka karanga, Kawiti! Hu, ka peke ahau, ko moe kei ahau i roto i te ruma i mua o waku hoa. Ka karanga atu te tumuaki o Kawakoa District High School, taku pāpā, give her a chance e tāna. Ka ai atu taku pāpā ka tonohia au ki Hamilton Girls High. Taku mutunga i te kura, ka hoki mai ki Waiomio, ka ako i te kura hei junior assistant i reira. Te tikanga i hihia hau ki te ako i roto ngā kura haere ki te ako tamariki. I noho ana au i roto te rūma tētahi rā i te wā e tamariki ana au, katahi ka puta mai taku hoa, tētahi o kōtiro ko Maata tana ingoa, e tangi ana, tangi hotuhotu ana, ka noho ai taku taha, ka titiro hau ki a ia ka ka mā, he aha ki te mate ki a koe? Ū, i tana, i patua au e te kaiwhakaako, I'm dumb, he tāna, horekau ahau, pērā i a koe nā, a koe you're clever, ahau dumb, they patu me all the time. Ū, ka puta te aroha au ki a, ka whakaaro, ka mirimiri ahau taku hoa ka mea au ki a ia, Kai ana, ka whakaro, a te wa, haere ana hau hei kaiwhakaako mo nga tamariki katoa o nga kura. Kia mutu, kia kite hau i nga kaiwhakaako e patu tamariki ana, ko raruraru ratou. Nei reira ka tau, tau tera ahua ki au me haere hau hei kaiwhakaako i roto i nga kura, kia tirotirohia nga kura, kia ako i nga tamariki i raro i te aroha. Koe tera taku ahua nei, aroha ki nga tamariki. Ki te hau ngā tamariki o Ngāti Hine, ngā tamariki i tēnei rā, ngā tamaiti, oh, pēki mahi ki te haka tau a rātou wairua. Ka titiro atu hau ki a rātou ka whakaro, hū, koe wēnei, mō ngā toto o ngā toa o Ngāti Hine e ora tonu ana. E kore rawa tērā momo e mate kei reira tonu, e ora tonu ana tērā āhua, e hiahia tonu ana ngā toa o Ngāti Hine ki te pakanga, engari e kore mātou e pakanga tēnei wā, kua mutu kē tērā āhua, engari te toto kei roto tonu i ngā tamariki. Ka aro ahau ki nga tamariki, kore rawa ahau e riri, kore rawa ahau e patu, engari awhi ana ahau i a ratou, koro ana ahau ki a ratou, mirimiri ana ahau i a ratou. Pukuriri ana tenei wa, kore kau hei ana ko te mahi tahi ki nga tamariki, pukuriri ana. Na wai raini i kowhi tenei, kore rawa kua tau nga wairua nei i te mohio, ko ahau e mohio ana, e aha te mate ki a ratou, hore kau e te mate, He aha te āhua e puta mai ana i a rātou? Ko ā rātou tūpuna wērā, ko Kawiti māna rātou tērā, tērā āhua i mahue mai ki ngā tātou rātou tamariki. Ara ka mate, ka mate kōrokōro, ka mate, ka mate kōrokōro, tēnei te tangata. Ka tau ki te wā, ka whānau mai aku mokopuna, ka whakaaro au, ko taku hiahia kia mōhio ki te iwi o Waikare. E whakapapa ana aku mokopuna ki a Kapatai. Ka whakaaro me mau atu aku mokopuna ki reira kia pā mai tētahi āhua ki a rātou, te āhua o Kapatai ki mōhio mātou e hata taua to rātou āhua a, a pono, aru pono i a Kawiti. Tohora nui, tohora hou, tohora tēnā mōmona.

He hepi huruhuru ko Mareia i te kinga ka puarerangi e. He piki mahi ki te ako tamariki a. How can we make kōrero pānui here? Well, karekau wērā kupu e pā mai ana ki ō rātou ngākau, engari inā hoatu kē i roto te rangi, ū, kōrero ko Mau.

Ngā pukapuka, ngā pukapuka e whakaputahia mai ana i tēnei wā, ko te reo o tētahi atu iwi kei roto i ngā pukapuka. Ki te tonu āu ko ngā kupu rerekē nei, ko kati te pukapuka, waihotia te kāo, taha, koia te tuhi wāku ake, wāku ake, nē. Ka whatu ki ngā tamariki, nē. I te whā o Tihema 1857, Ka kawea te pou ki Maiki. Nā ngā uri tonu o Kawiti rāua ko Hone Heke i kawe. Ka whakaarahia Kawiti. I te hakatūnga o te rōpū mahi mā, e Maihi mā, e Kawiti mā, ā, Declaration of Independence, tērā. I tīmata mai rātou tētahi kaupapa, engari, horekau anō i tino oti nō, horekau anō i hakamahi anō. Tērā te mea aroha ana au. Horekau mātou e tino kaha ana ki te aruaru i te kāwanatanga ki te ki te whakahau i a rātou kia mau a rātou kōrero i mea rātou ae ae ae engari teka, teka wa rātou ae ae ae e tū pōhara tonu ana tātou. Horekau ana tātou i kaha anō e raro te kāwanatanga. Ae.

Kōrero kē rātou ki te hoko tau a Pīra ki tētahi mira whakaaro. Kāore i a au ngā pepa a Crane Te Riri, ko tana wahine tuarua he nō reira, nō ō rātou.
The writing's on the wall, as far as that's concerned. The name's on the building, the writing's on the wall. We ain't moving.
I peia mātou, i mea rātou te tāhū, te rau, peia mātou. Kīhai mātou i neke, noho tonu mātou i reira, kotahi tau, kīhai au i utua, engari noho tonu ahau mō, mō Karani te riri ka whakaaro, o e Karani, ai nei ko, ko proku ai nei ahau i a koe. Hangaroa mātou e tatari ana, ko te whānau e tatari tonu ana. Ko aia te koti, kua hoki te whenua nei ki te whānau. Koe tera te tino, taku tino hehe, na, tau tina, tara ki te tae te whenua o nga, o nga tupuna ne. Tahuhu nui o Rangi. Ka moe, ka puta ko Pākā, Pākā, ka moe, ka puta ko Te Hākiro, Te Hākiro, ka moe, ka puta ko Ahuaiti, ko Ahuaiti i moe a Rāhiri. Heke mai. Ahuaiti ka moe, ka puta ko Uenuku, Uenuku, ka moe, ka puta ko Hauhaua, Hauhaua, ka moe, ka puta ko Hineamaru e te tupuna. I ako hau tērā waiata ki ngā tamariki katoa o Rāuta kia mōhio rātou ko wai rātou. Te tikanga o te wherena, ko te whakapapa. Rua atu wiki i muri o te taua mokone, ka haere au ki tētahi hui i Mōtatau, kite ngā tēina ka mea, Ō, te pai hoki, mōhio tonu rātou, nō wai, nē. Morohineamaru. Tētahi atu wā, tētahi atu wānanga, ka tū mai a Hemi ka mea, Ū, hei tana taku kaha, hē ki te kite te heonga wāhine o Ngāti Hine e mau ana i te moko o Hineamaru, ka whakaaro. I taua wā, whā tekau ako tau ka whai, nō wai, kore au anō, omaoma tonu ana au i runga te ao, i runga te whenua, horekau au i ana ki te moko waku o taku kanu, nō wai, kāore! Ka wareware au ki tana kōrero. Kare tēnei tau, ko waru tekau ahau tēnei tau, ka ara mai te taiāta ka whakarawa, Umm, okay, umm, āe!

he kumara. I hikake mai a Hinemare ma nga pokera i mo te tau rane, ka hou mai ki roto te awaawa. Te wahine i kite roto te ana no ta ratou taunga mai ki roto na, ka karanga mai to wana tungane ki a eu. E Hine, E pao ana te puke! Ka hou atu rātou ki roto, ka kite taua wahine nei i roto. E tunutunu ana wana kai roto. Ka hopuhi e Hineamare. Oi, ko wai kē koe? E ana koe i roto i tēnei wāhi makari, i tēnei wāhi pāori? Nā wai koe i tono mai ki konei? Ooh! Ko au! Ko au ko Rongupao au e patua! I ona mai ahau ki roto nei i te kaha mataku o tetahi tangata, toko ahau kia noho i to koutou taha. Ka mea Hinemaru, Ae. Hanga noho pai ana ko te wa. Katahi ka piki raruraru tetahi whānau, ngā whanaunga o taua kuia, i mea no rātou tēnei whenua, i te mea i konei to rātou kuia e noho ana runga te whenua. Ka mauri atu ki te koti. Ka mea te mea hakawā, E mahinga ka roku? No. He mahinga tā tā Hineamarikone. Ae e tana nga kumara. No reira ka whiwhi a Hineamariko i tenei whenua. I te hapu o nga tihine i roto wai o mio. Ka puta ka puta mai i te kopu o te whenua. He kumara, he tangata. He mea tino pai ki au, ko aku mokopuna tuarua, ko whānau mai ki roto te ao, ko tīmata ahau ki te ako i a rātou te reo. Horekau ahau i tino kaha ki te ako i te reo ki waku mokopuna. Horekau, i te mea ko te ao taua wā he ao Pākehā i roto i ngā kura, kīhai rātou i mau haere i te reo. Nā, kote ko taku hehe nāianei, e kōrero Māori mai ana taku mokopuna kē au, tērei, a te wā, ko kōrero te mokopuna. E hoki rātou ki te ahu o mua. Ko hari ahau, ina mate ahau, well, ko koro aku mokopuna te reo. Ko, ko hari ahau, ko mau ki te reo i a rātou. Ko hari taku pāpā, ah, kua kē taku pāpā, ko hari. Ko mau ki wetahi ana mokopuna te reo. Petero te mea tino kā ki au, kia mohio mātou katoa ki te reo Māori.

He whaea kai ngā kī i te whenua Kia pai ai te tupu o te kūmara i ngā mara.